Salam dostlar men Berdi Şyhmyradow bu günki orta derejedäkiler üçin blender sapaklarymyzyň ikinjisinde modifierler barada size aýdyp beresim gelýär. Onda näme şoň üçin başlaýarys bärden light bilen kamerany aýyrýan. Bärden Screencast'de onu açýan da bärden ýapýan we şeýlelikde indi modifierler näme? Modifierleriň terjimesi ýagny üýtgedijiler. Biz obýekti belli bir derejede üýtgetmek üçin topologiýasyny bolsun ýa-da topologiýasyna täsir etmän onuň diňe şekilini üýtgetmek bolsun ýa-da bir geometriýadan başga bir geometriýany ýasamak bolsun ýa-da simulýasiýa hereketlerini ýerine ýetirmek üçin ulanýas. Onda näme dostlar? Şeýlelikde, mysal üçin şu kubymyzy saýladym we ene şu taýyk gelseň, ene modifiers diýip ýazylgy durýar, şu açarjygyň şekli. Üstüne bir gezek basýan. Üstüne bir gezek basandan soňra add modifier diýip çykarýar. Goşmagyň üstüne bir gezek basýan. Bärde modifierleriň indi görnüşleri bar. Ejit näme bärde verteks gruppalary obýektiň geometriýasyny üýtgetmän esasy onuň şu UV kartasyny ýa-da vertekslerini gruppalaşdyrmak üçin biz şu editdaky görýän bölümlerimizi üýtgedýäs we şolara täsir edýäs. Geljek sapaklarymyzda bularyň üstünde hasam durup geçeris. Indikimiz we has esasy biziň ulanjagymyz generate generating içinde bärde array modifier bevel boolean build subdivision surface ýaly e, öz gurallarymyzy üýtgetmekde e, ulanjak elementlerimiziň hemmesi şu taýda bar generating şol esasy manysy obýektleriň topologiýasyny üýtgetýär ýa-da e, bir geometriýadan başga bir geometriýany almak üçin elementleriň hemmesini ulanýar Onda indiki guralymyz deform. Deform näme? Deformirowat etmek ýa-da şol obýektiň şeklini üýtgetmek üçin e, gönden-göni ulanýarys. Ol obýektiň topologiýasyny hem üýtgetýär. E, bularyň üstünde de wagt geldigiçe e, durup geçeris. Indikimiz normal sunuň üstünde durup geçeris. Şu wagt hemmesini ýeke-ýekeden aýdyp oturjak. Ýa onda wagt gelende şonuň üstüne baranymyzda hemmesini ýeke-ýekeden düşündirip geçerin. Fizik sunuň içinde esasan şol döwülme gurallary, Ýa-da bärde fluid židkost, ýagny mysal üçin şol simulýasiýalary bärde esasy animasiýalarymyzda ulanjak şol simulýasiýalarymyzy esasan şu biz physics üsti bilen ýerine ýetirýär. Bärde mysal üçin explode, ýagny mysal üçin ssenadaky partlama döwülme effektlerimiziň hemmesini şonuň üsti bilen ýerine ýetireris. Here we here daky elementleriň hemmesi esasan şol curvesler bilen baglanyşykly. Häzir indiki sapaklarymyzda curvesleri düşündiremizden soňra bärdäki here-iň elementleriniň üstünden bir-birden durup geçeris. Onda näme dostlar, häzir men size bir meselem bolar ýaly, häzir şu taýdan generate-den bir sanak modifier çagyrjak we şonuň üsti bilen size düşündirmäge çalyşaryn. Serediň onda dostlar, birinji bilen bärden birinji duran üçin array modifieri çagyrýas. Ünslerem bolsaňyz, biziň obýektimiz array modifieri çagyranymyzdan soňra sag gapdala giňedi, ýagny count sany 2 diýip köpeltsek, ikisi şu wagt şu iki sanak kýub bolsa-da, ikisi birleşen ýagdaýda dur. Şoň üçin Factor X-daky sanymyzy biz birazajyk ulaltsak, bularyň arasy açylýar. Mysal üçin, 3-e eltip goýaýyn. Meselem, 3 metre eltip goýsam, ünseren bolsaňyz, ene, şu obýektden gapdala ýene birini kopýalady. A men ýene birini kopýalap, raçki ize süýşeýin. Ýene birini kopýalap, ýene birini, ýene birini we şuny ýaly birnäçe görnüşde tä öz isleýän sanyma çenli kopýalap bilerin. Onda näme? Indi bärden faktordan y-de üýtgedip bilýäs. Z-de üýtgedip bilýäs. Mysal üçin şuny şeýleräk ýagdaýda goýaýyn. Ýa şeýleräk ýagdaýda goýaýyn. Indi üns beren bolsaňyz biz array modifier-de şu wagt şul obýektimizi üýtgetdik. Indi men size bärde görkezjek zadym array modifier-iň özi däl. Wagt gelende array modifier-iň özüniň üstüne baramyzda array modifier barada doly men size düşündirip geçerin. Men şu wagt size düşündirjek bolýan zadym, iki sanak modifieri bir elementiň üstünde ýerine ýetirenimizde biz näli şol yzygiderligi, şol yzygiderligi nädip saklamaly? Yzygiderlikde nädip şahaýat etmeli? Men şu wagt size esasy düşündirjek bolýan zadym şol. Onda näme? Ine serediň, men şu wagt şu kubym, mysal üçin şu kubymda modifieriň bardygyny bilmek üçin şuň gapdalyndaky açarjyga seredýän. Ünseren bolsaňyz şuň gapdalynda açarjyk dursa, znaçit biz şuň üstünde modifier elementlerini ýerine ýetirdigimiz bolýar. Indi men şu kubymyň üstüne bärden add modifierlerden meselem mirror modifier edibilerin. Mirror ýagny kopýalamak ýa-da aýnalamak Kopýalamagam däl-de, has dogrusy, aýnalamak diýip terjime etsek dogry bolar. Häzir indi, üns beren bolsaňyz, men häzir şul modifierler özi belli bir yzygiderlikde dur, özleri belli bir ýerarhiýa boýunça, men şu wagt birinji haýsy modifieri şul elementimiň üstüne ýüklän bolsam, birinji şo modifier ýerine ýetirýär, Mysal üçin bärde ikinji mirror modifier goýan bolsam, ikinji modifier-imizde şol birinji modifier-iň hem üstüne ýükleýär. O nähili? Eger-de men ortada ýekeje kubym bar wagty, şu mirror modifier-i men ilki ýükläp, soň array modifier-i ýüklän bolsam, onda şu taýdaky obýektler görünmezdi. Nähili? Indi, mysal üçin, men şuny mirror modifier-i ýokaryk geçirdim welin, indi, Men şu sag gapdalyma şu kopýalama düşe ýaly, men ilki Eraýy modifaýery ine şunýalak gapdallygyna döredip, soňra mirror döretsem, onda şu taýdakylaryň hemmesini şu gapdala-da kopýalaýar. A eger-de men ilki mirror modifaýery ýerine ýetir diýip, soň Eraýy modifaýery ýerine ýetir diýsem, mirror modifaýerdaky aýnalamak işini ýerine ýetirenok. Edil, yzygiderlikde sahaýyt edenimizde-de şon ýaly. Ilki, ýokardan aşaklaryna sahaýyt edip gitýäs. Serediň nähili. Ilkinji men şu Mirror Modifier-i Apply diýip sahaýyt etsem, onda biziň sag gapdalymyzdaky aýnalan obýektlerimiz ýitýär. Şoň üçin Ctrl Z bilen yzyna çagyrýan. Ilki, Array Modifier-i Apply edýän. Sahaýyt etdim dogrusy. Ikinji bolsa, Mirror Modifier sahaýyt edýän. Üns beren bolsaňyz, Indi biziň obýektlerimizde hiç hili üýtgeşme bolmady. Indi Ctrl Z bilen ýene çagyrýan. Bärde indi mirror modifier bozup aýyrjak. Täze bize gerek geldi. Indi men size düşündirjek bolýan zadym näme? Indi hem biz mysal üçin şu taýdaky her modifierlerde ine şu ýokardaky bölümini hemmesinde göreris. Indi bulaň manysy näme? Birinji bul strelka şul modifierleriň nastroýkasyny e, ýapmana ýagny kiçeltmäne kömek edýär. Men şuň üstüne basýan, ine kiçiräşik görnüşde galdy. Eger-de biz bir obyektiň üstünde bir näçe modifierleri ýerine ýetirsek, biz şolaň şulunja açyk bolup, şuny aşak listat etmezligimiz üçin, ine şul strelkaçygy gapdallygyna ýapyp goýýar. Indi muň gapdalynda şol modifieriň öz znaçogy, mysal üçin array modifier şutaýda. Array modifieriň znaçogydyr. Biz şuny ýapyk ýagdaýda, şuň array modifierdäni düşünip bilerimiz ýaly. Ondan indiki biz häzir şunuň üstüne bir gezek bassak, biz obýektlerimiziň hemmesiniň eýjilerini, vertekslerini görýäris. Indi men şunuň biriniň üstüne basyp, şu üsti bilen hemmesini öz isleýşime görä üýtgedip bilýän. Ine bärde size düşnükli bolar we size diýeýin mysal üçin indi ünslenýän bolsaňyz şul obýektiň üstünde oýnasam hemmesinde üýtgeýär. Ha indi men şuny üstündäki psiçkany aýyrsam onda bu ýerde hiç birinde görkezenok ýagny men bularyň üsti bilen täsir edip bilemok. Meselem häzir şuny ýene-de basaýyn. Indi men häzir

Şonuň üçin men muň üstüne psiçkany goýýanlanym saýlanyk ýagdaýda goýýan. Onnoň bul ekran znaçogy näme? Ekran znaçogy biz şu modifieri edilmedik ýagdaýyny görkez diýip bilýäs. Biz şu modifier edilmedik ýagdaýyny şuň üstüne bassak biz diňe ýekeje kubymyz bar diýip görkezýär. Men şu ekranyň üstüne bassam bolsa, şul eden modifierimiň ýagdaýyny görkezýär. Şu modifier ýagny üýtgedilenden soň girizilenden soňdaky ýagdaýyny görkezýär. A bu ýerdäki fotoapparatçyň elementi bolsa rendering znaçowy. Rendering znaçowy bize näme? Şul modifierin renderda nälik görünjegini görkezýär. Dostlar, şu günki Blender sapagymyzda men size öwretjek zatlarym şundan ybarat. Indiki sapaklarymyzda modifierleri bir-birden ele alyp başlarys. Onda näme dostlar, sapagyňyz göwnüňize ýaran bolsa, kanalymyza agza bolmagy, laýk basmagy hem-de gyzyklandyrýan soraglaryňyz bolsa, kommentariýalarda bizden soramagy ýadyňyzdan çykarmaň.